e phel chu va dik ve ti khan ti phei vak la kan khap lut le ang khap lut te ti khan hei alna sa khop mai anuai kan da tu mai po khan alna sa ngem kan hrelo hei kan khoi ngam to bok si lo a so so sur mai e tui dong khop ang A va dik leh si ve. A mawi lutuk khe a ruh pawh mang in awm. Awle, vawiin chu hei ar kan hem hming ve leh thung dawn a ni. Tui dawng khawp mai hei, thau tha bawk a kg thum chuang a ni hei hi. Kan tih dan tur chu ar hi kan sawng bawl anga chumi hnuah. Aluminium foil in kan tuam anga chuan hei leiin kan kan tuam dawn ni chuan kan hem ang tui dawn khawp mai reads the following reads the following tho ole hei chir kan siam dawn a tawk ang em aw lai hian chir cái in ka lo siam anga chuan in chhung lamah

Hei a hmang tep tep chuan a ngaih kha maw? Hei hi a kaw chhunga kan hmuh tur a nia na kila. Hei garlic paste a awm a, ah chilli powder leh butter in kan zut ang. Auh! Tui an chhirh a chhia mek a ni. A va per ve. Umm hei, hei kan hmang ve thung dawn a ni. Tha deuh hlek tur zawk a ngai ang a per tlat. Tui, tui in la hneh lo. Tunah hian Darli leh Chanvel a ri lo a, hei mi pawt la dawn tawh a, kawt lamah hna an thawk mek a thania, chirh kha nghah deuh hlek la ngai, hei mei pawh vam tha tawh khawp mai. Ti nge Dodi? Aw tunain hei uma nuna'n a chulhna tur hi a buatsaih mek a ni. Hei butter hi kheh mek a, aw butter, butter bean, a kheh mek a, hei hi garlic ginger paste leh chilli powder nen kan chawh pawlh ang a, vai vakin kan ti dawn lo, vai masala deuh type kha a ni dawn lo a, hei hetah tuangan.

Chuan Zainah hianin kian kan ei anga kan theih kg thum leh a chanve nia kan chah ei tur hi aw chuan eitu tur hi keini pathum leh ka naute pa aw ka naute pathum nen kan ni dawn a aw chi pawlh belh theilo an trawk kan ei anga vai ho sawh. Chakma ho te sawn awm ve nil nil a mahse. An ei ve lo ang. Umm umm. Min subscribe dawn em tih ka zawt ang a. Aw an tih chuan in hrang khat kan pe ve. Mahse. Chu ai eng tel tur a awm ta lo. Paih lo ai eng ai eng te chu. Tihian ka naute khutah tui pump buai puiin an kal mek a. Hianin kan lo ti daih lawk a ni. Hei hi aluminium foil a ni a, aw hei hi hei hian kan tuam a chuan chirh khan kan eng nge chul chul leh dawn a ni. It's my style. Umm style phuah chawp deuh si, hre ve deuh nil nial ang chi kha. Aw tikhan aw hei purun a nia, purun sen umm. a eng tur a kaw chhung tur aw a tam pauh leh tui purun var kan hi chu kan zai peih lo a chuvang chuan hei sawh thing nen sawh thing sawh thing hunah kan awm a mahse sawh thing kan lo peih lo a kan chho peih lo kan lo kan chho peih lo tawh aw ka ti zo chiah lo.

Tihianin butter a awm vang hian hei thlasik khua nia tlemin aw a lo khang deuh hlek a chuvang chuan tihianin kan ti pui anga kan rawh pui anga chuan kan chawp dawn ni a ingredients mix ingredients nei pawh vang tha tawh khawp mai.

aw chuanin tunah hianin tlemin ih kan improvise leh lawk dawn risk deuh aw risk deuh a nia hei chu min hriat chian chin a helai hianin a kaw chhung a awm a thin leh ril vel hi puahsa vek a nia kan chandip anga.

Aw tikhan a sa lutuk a inchhuak an dah lut leh lawk a garlic ginger paste ginger paste hi pawimawh hei hi pawimawh tak a ni a sa that tawh viau a butter kha lo tih tui hmasak na chang kan lo hre lo a tikhan kan chawk anga uluk takin chuan hei a kawchhung hi kan chang dik vek anga kan chawk theih ang bel kha fel hek hek a nih kha. Aw a kuai tha tawh khawp mai hei. Chuan hei hi chan kan tia chan loh kan dah leh zawk zawk ani lo. Kan hre rih lo. Hei hi kan chuh zawh hnuah hei hi kan dah ang. Aw tunah hian hei a chulhna tur kan in chhawp chhuak leh tawh a rawh eng rawh thleng kha thleng kan val leh lawk dawn ni hei hi a pawnah kan chulh anga kan chulh zawh hnuah hei hi kan ta lang a chhunga kan hmuh ang kan tih tur hi kan lo sawi lawk khi ni ringawt a kan ti dawn tho tho a aw hei hi chirh kha a ni um aw enge kha awma nun kha kha i paih ve chiah ziah chhan khan sawi lawk teh hnai a awm hnai a awm a kha kha a ti tui lo thin a ti aw rim chhia chuan aw ti khan um kutisil turah ngai la um Chi kha chu ka ang duham vak lo ni kha. E hmel pawh mawi dawn khawp mai. Mawi dawn khawp mai. Hre. Kut chu thak viau dawn ni zun pala hlauhawm. A mawi dawn khawp mai. A tan du ri ruih. Naupang bual thang thai bawi tih takah hei a zei khawp mai. Aw. A va dik leh si em. A ren mah mah em aw, mahse nia, arsa hi rara hi lian ve a, kg thum nena chen ve lai ni ve a. A zak hnuaiah te hianin tat ve leh la. Vai pun ve se la maw? Tikhan a intal zung zung a.

dik dawn khawp mai. A hmin, a hmin hmel a pu nghal rawt lo. Duh thu chhang chuan tah hian sawh thing leh purun var te hneh deuh hlek ni thei se la. Chu chu garlic ginger paste kha. Garlic ginger paste tak chu ni. Ti hian a tar zo ti tih chu ni tawh a. Kan naute hi kan duat khawp mai. Hei tunah hianin hnathawkin an chhuak a, an nei tur hi kan siam sak a nih hi. Hei hi sawi ang khan butter leh sawhthing, purun var, purun sen chawhpawlh a nia.

a kawchhung atang kan la chhuak a umm a kawchhung atang kan la chhuak a hei kan hnawh lut leh dawn ni hi hei a mit hi kan telh dawn ni telh vek ang a umm a a tui ang a mit kha.

Eng te te kan pe ang mahse min subscribe zel ang ai. Chakma kha hrilh rawh aw, tu Christmas mah i zawh vek ngai aw. Christmas haw hian thun mai tur tawrh ta nia. Kan hnawh lut tawt dawn ni. Sat sat tak maiin mei hi kan chhem leh dawn a chuvang chuanin umm. Hnawh tawt. A kawt chhung kan dah lut leh. Kan dah lut leh anih hi. A kawt chhung hnawh tawt. Post mortem tawh hnu a. A ngai ang in. Kan post mortem a ni ber e. Thui lo vek aw. Chuan.

Aluminium foil khanin tuma nun khan han tuam teh se ani aluminium aluminium enga e and steel e work steel work nei ani boka aluminium and steel work nei khanin tuam don ni

kan tuam pui vek ang a tawp lawk lo ti khan lo lawk ti zawng khan ti leh lawk mai a zo dawn nia a mawng a la awm

Eng nge tih leh tur? Hei tunah hianin chi ring a tuam dawn. Chi ring kan tuam dawn a ni. Aluminium foil kha. Hei hi kan tuam anga chuan kan meichhehah hianin meipui

Aw hei duaiin kan chirh siam hi a lo tui mah mah a, kan nghak lawk dawn a ni, a tlai ruih tawh mai thei a, tikhanin kan lo la tha leh dawn a nia, tih nan maw? Umm hei a bei thei lo, aw tikhan kan lo ti tha leh mai ang, improvise vek a nia chuvang chuan thil hi kan thiam bik em em a ni. Awle hei tunah hian duaina tui kan tia kan chawk leh mek a tui ni loin chirh kha duaina a ti lem chirh chirh hi a chirh mah mah a tui mah mah chuvang chuan in hei tih leh kan tum a mahse kan thil ngaihtuah loh

Cement plaster ang deuh khan ti ngai tlat hei tui lutuk a cement ang deuh khan lei ania A dil ka awm dawn nia, an lo chho mai ru a nih chuan kha kha ka ring a, a nih loh chuan nih phung ah chuan a chhuk ngei tur nia maw? Aw, lo chho mai ru hei, tlai dawn in thim leh hlek ang engmah a tih theih loh. Naki lah kan en tha dawn nia. Kan rawn dil a keng lo. Aw kut pawn ti thiam tawng chu kha Munir han ti lawk teh. Munir chu.

Hei a rik tap mai chuan lei ngaia kan a let ang a, a tui lutuk a ka khan awm ti khan. Ka la aluminium foil pawh kha chhak tho lo. Chhak lutuk chhak lutuk. Mahse a lo a mei ling ah chuan i phum dawn amaw ka ti zawk a. Mei ling a phum tur ni awm takah ka lo ngai a, a ni lo mi ho tu pa.

Khaw zawk a ngaih dan chuan a chhungah khuan rawh tur ah ka ngai a, hetihi chuanin a rei khawp ang, chir chir sat chhung nen. Kha kha va ngai nih kha.

Cut cut cut. Umm tikhan an tih anga hei ro anga kan dah dawn alawm a ro hma ini dah chuan mei nena in engtin nge mei a izuk ang hetiang in engtin nge i chul ang. Sawi ta che. A sawi thei lo lo. Sawi chin a. Tikhanin in zut fel a. Umm hei muni man. Mai te pawh ang tawh e. Lungtum ang maiin a zut fai a tihianin a chhak ah hian kan chhawp phawt ang a. Light light khan alo en lo daih e. A uluk hle mai khatiang chiah khan hna pawh uluk chu aw nia chuan ti hianin a han ro deuh ang a a thlangah khuan meisa lutuk maiin eng nge kan chhem chilh ang mei kha engtin nge chhem bel leh tur tihna nge chhem bel leh pawh pawi lo ang kha chu. Chu chu a hnuai ṭang khan a rawlh luh theih tih mai nge a tih dan vel kha han Hei hi tian han zar phawt se a char loh kha chuanin lak zawng khanin a lo bet ṭhat si lo a ti khan kan chu Munima khan ṭha deuh khan a chul ta. Hei hi han ro se han ro deuh hlek se.

Hora te ho, vaneng te ho hnathawk awm hmel hi lang thei lo mai a ni. Hei hi Dadia vanenga aw chuan hetah kut sil lai mek hi Hera an ni tui pump buaipuiin an zuk buai hle a amaherawh chu an hlawh tling chuang lo an hah hle ringawt chuan hei hi.

Aw hei tunah hian chung lam atang ten kan han ti leh lawp lawp a. Umm a lang fih lo riau mai. A sak thleng ai bawk sia hei. Hei a al nasa khawp mai a hnuaia kan dah tum ai pawh khan a al nasa ang em kan hre lo a hei kan khawih ngam tawh bawk si lo a. Kan dah bel lo lo dawn mi hi kan dah bel. Oh. Oh hey, ti dan kan thak le. Lock. Ai a full po kha ngai chu lo. Ti kha kan ti anga chon oh uma no na hei lo ti chho lok anga. A kar chho lek ngai hei kan siam anga. Oh a chung kha. Oh. Ni chin hei tih dan kha dik chiah a kar chho rawh aw chhe peng mai chuan hei eh tikhan a lut leng e aw a lut leng a chu kan kam a ngai lo maw um aw tikhan a hnuai dah kha tlem in a sa ta lutuk sia ti hian kan ti leh zawk si ni hi a ur na tawh a a na dawn lutuk tlat um

a vam tha khawp mai hei tunah hian dar ruk a ri mek a umm kan phum lut daih tawh a ni hei hei heta tang pawh nasa fit hnih vel tang pawh awm theih tawh lo ang vel a ni. Hei chuan hian darkar hnih vel kan up tawh a. Kan hawng dawn a. Umm. Her leh a van enga an hawng mek a. Umm ka hlah. Umm. A do nghal lo mai a van hi.

Kan unbox a nih deuh ber hi. Chuan. A sa viau ang. Ai sa lo e. Ri nai takin maw foil a lo ni bawk e. Mahse.

Eh a that bawk a ni. Chuan hei hi kan chiahna kha nia. Kan chiahna kha. Ka ka chhung kha. A ka chhung pawh an chhuak pur mai.

Tihrawh Oman lo ti ṭhet ang, a lo ṭhet ang. Oman ah hian a ṭhet mek a ni. Ka pa chu ah khan a ngai ang chin kan dah duh leh bawk sia. Chuan a chuap hi pai tur mihring tan a hrisel lo. A chuap maw? Hei chuap. A chuap hi hrisel lo tawp a.

Umm a tui dawn khawp mai hei kg thum leh a chanve an rap hlauh ve vak tui hmel ve Rufael thu kan awia ta sawm vek ka ring a.

Chuan tikhan chaw kan ei hunah kan lo lang leh tur a ngai lo. Hei final video.